Kapitlu 18, versi minn wieħed sa tmienja. F'dak iż-żmien, Ġesù qalilhom parabbola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Qalilhom, Kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża' minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu, għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx, u dam ħafna hekk, iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal, mhux għax nibża' minn Alla, jew għasse nħabbel rasi min-nies, imma Alla nqas Għax din l-armla dejqitni. Ħa nagħmilha ħaqq. Biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-Mulej qal, Isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħajtulu lejl u nhar sejjer ma jagħmlilhomx ħaqq, se joqgħod itawwal magħhom? Jiena ngħidilkom li malajr jagħmillhom ħaqq. Imma taħsbu intom li Bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Kif jista' dan l-imħallef tal-parabbola li ma staħax u li kien tassew inġust jurina xi ħaġa dwar il-ġustizzja tas-Saltna ta' Alla? L-istorja ta' Ġesù turina verità. Din l-armla li kienet indifiża, ittieħed vantaġġ fuqha. u ġew irrifjutati d-drittijiet tagħha. Kien biss bil-persistenza qawwija tagħha li dejqet lill-Imħallef li sa fl-aħħar għamilha ġustizzja. Bil-persistenza tagħha hi tassew wasslet lil dan l-Imħallef li jagħtiha li riedet. Din il-persistenza hija vera wkoll għal dawk li jafdaw f'Alla. Ġesù jurina kif Alla l-Imħallef ġust tagħna huwa dejjem iżjed lest biex jagħtina l-ġustizzja tiegħu. il-barka tiegħu u l-għajnuna meta neħtiġuha. Imma aħna nistgħu faċilment naqtaw qalbna jew ninsew induru lejn Alla Missierna għal grazzja u l-għajnuna. Ġesù qal din il-parabbola biex jagħtina tama ġdida u kunfidenza fih. Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu li f'din il-ħajja preżenti għandna nistennew kull xorta ta' tiġrib u kuntrarju, imma m'għandna naqtgħu qalbna qatt u m'għandniex nieqfu nafdaw lil Alla. Għandna dejjem inkabbru t-tama tagħna fih. Fil-ġudizzju tal-aħħar, Alla jirrivela r-rebħa tiegħu fuq il-ġustizzja. Hu jkisser kull tip ta' inġustizzja tagħna l-bnedmin. Hu jurina li imħabbtu hi aktar qawwija mill-mewt. Il-ġusti jħarsu 'l quddiem bit-tama li f'dak il-jum huma jirċievu mingħandu l-ħlas devut lilhom. Ġesù jispiċċa il-parabbola tiegħu b'mistoqsija diretta lejna. Fina se jsir fidi Fl-aħħar taż-żmien, f'dak il-mument meta Ġesù li jerġa' lura fil-glorja tiegħu biex jiġġudika l-ħajjin u l-mejtin, il-fidi tingħata lilna bħala don bla ħlas li Alla fi mħabbtu jsejjilna bih. Jekk aħna rridu ngħixu, nikbru u nipperseveraw f'din il-fidi sal-aħħar, għalhekk aħna għandna ngħixuha bil-Kelma ta' Alla u bl-Ewkaristija. Meta t-tiġrib u d-diżappunti jiġu fuqna, fejn inpoġġu t-tama tagħna? U inti titlob bil-kunfidenza tal-fidi u temmen li Alla se juri miegħek ħniena u jagħti kas tal-bżonnijiet kollha tiegħek? Għażiż Mulej, agħtini dik il-fidi li biha nemmen il-wegħdiet kollha tiegħek u li biha nippersevera fit-tama tiegħi fik sal-aħħar minkejja t-tiġrib u l-kuntrarju ta' din il-ħajja. Għażiża Ommi Marija, inti li dejjem poġġejt it-tama tiegħek fil-Mulej, għallimni kif għandi nafda jien ukoll fl-imħabba